Ebou eto'n gywir i'r canol. Ddim yn cael hon yn mynd llawer yn unlla, ond i gesail y bachwr. Ie, Morris, hat-trick yn erbyn Caerdydd, pedwar am y tymor. Yn trio'i chrymahanu hi i'r ochr dywyll na'r olwyr yn ymuno. Dim ond un, os na dau Cris Porffor sydd yn y tir agored. Y coesau yn pwmpio. Morris yn sgorio.
Ymynedd gwych gan Ieuan Morris fyna. Bydd y lot y bachwyr wedi jwmp o bant os gan mae symudo lot fwy cynnar. Ond yn, yn y safle hynny, mae rhaid cael ymynedd. Mae rhaid sefyll a trysto'r broses i fynd trwyddo a cadw gwthio ymlaen. Mae hwnna mor bwysig.

Mae yna gyfle yn y llydan pe bai y Porthmyn yn dymuno. Eto cam sefyll, tro yma yn erbyn Adam Williams. Hym y cyntaf mi oedd i ildio. Y bas fer, y sgôr wedi dod. A Rodri Jones sydd wedi sgorio. Lot o ymynedd mae'n gan Sian ymddyfri, ond byddai'n ddiddorol gweld beth mae'r ref yn gweud nawr, y dyfarnwr yn gweud i Glyn Ebois. Sa'n credu bod wedi gweud dim byd wrthyn nhw am y Caden Felen, mae rhaid i fe sort o hwnna mas.
Anodd stopio fo o'r pellter yna, enwedig efo'r amddiffyn wedi holli. Efe dde Evan Lloyd yn siomedig bod o wedi cael ei freichiau rownd y sodla.
Mae hwn yn seicl egol. Llan ymddyfri yn mynd ar, ar gêm bwer i Glynebwy. Advantage from the side. Play in the nine.
A bas hir. O, di cael ei thynnu nôl. Mae yna wacle, mae yna gyfle, mae yna sgôr. A mae'r sgôr yn dod i Tommy Lewis. Allan ymddyfri yn bwyllog yn adeiladu ac yn sgorio. No effect. A dyna ni, ail gais yr ymwelwyr. Wel, bas yma sy'n creu lle gan Rhodri Jones, de. Rhoi Hughes mewn gwagle, a'n hawdd i Tommy Lewis. Harris, defnyddio'r blaenwyr, yn cario gry ma'r ail reng yn tasgu allan tuag at Sean Parry. Nôl eto tuag at Curtis Gregory. Ac uh, lle mae'r dyfanwr i fewn, amball un yn colli ymynad, amball i ddwrn o bosib yn cael ei daflu hefyd.

to red card.
Wedi sefyll yn fwriadol ar ben Evan Lloyd. Corey Baldwin yn siomedig. Mae yn taflu esgyd allan dydy, ond ydy o'n stamp, mae'n ei ddal o. Ydy o'n trio tynnu droi. Mae bron iawn yn gwybod mae'n gwneud hanner ffordd drwad ac trio stopio hyn, a mae'r eu hwyr.
Ond yn ffodus mae wedi gwneud e, nid yw e? Odyw e wedi cyffwrdd i ben e yn bwriadwr? Odi.
Mae'n gallu mynd i un ffordd neu'r llall, ei bwr i holi o bwynt. Mae'n trio adennill y fantais bas tu ôl i'r gefn Bowden yn y swnir o bod cyfle am ail gais. Mae dal yn fyw, Franchi yn pwmpio'r coes yna. Mae mor llydan ag ydy o'n dal. Gwrthrycio, mae'n sac ei gos mae'n ddod yn chwarae naw. Llaw y dyfarnwr allan. Y bas yn lac, yn wallus. Y capdan Phillips yn codi i ben. Yn barod i setio eto. Newid cyfeiriad, llwyth o grysau porffor ar ei traed. Dorian Jones, mae'r gêm ond dechrau agor fyny. O blaid ebw os rhywbeth. Y drwy'n gallu Hoelio'r dyn y fantais 'na, y bas eto, un arall, cryfder, y sgôr! Y sgôr wedi dod i Dom Franchi.
Franchi'n dangos i cryfder fyna, cais gwych i Glynebwy, war y teg, mynd trwy ddo cymale, dangos lot o ddfedrwydd a hefyd Lot o basio gwych a neb yn dig- yn, yn dangos unrhyw fath o teimlad fod nhw mas o'r lle yn pasio'r bel. Oedd e'n wych.
Mae yna ddynion yn sbar yng nghanol cair. Rhitha fyny mae Lee Rees i drio llyncu'r tir yn rhoi pwysau ar y bas. Rees yn gweithio'n galad ar draws. Ond y gri syth lawr Yr asgell ma, Tomos. Lloyd. Eto Ebw yn dechrau mwynhau ei hunan. Llan ymddyfru, yn chael anodd i ymdopi. Y bas, Phillips, mae am dy sgôr. Mae am dy bedwerydd, y pwynt bonus i Ebw. Ac er y cramp, mae Ebw yn ymestyn ei blaenoriaeth. A mae rhywun yn synhwyro, fydd Ebw yn symud i frig Super Rygbi Cymru. Pas gwych i Gwel y Gwag le dod i'r pêl tu ôl y dyn, gwych, lot o profiad fyna. Ti'n Dorian Jones, sythu, bang! Pas gwych yn creu y cais. Ni a'r tap tackle a bron yn effeithiol. Lle Ebou yn cael gwahoddiad arall i ymosod. Troma, mae'r tafliad yn syth. Morris, efo'r bel dan ei gesail. Morris yn waldio ymlaen a mae drosodd. Cais arall i Bachwr, ei ail am y gêm, ei chwelled am y tymor. A mae Glyn Ebwy wedi ymestyn y fantais i 16 a felly'r ail bwynt bonws fel mae sefyll. Oedd wedi'w selio. Ebwn ôl yn ei safleoedd amddiffynol. Y bel yn ei taro'r tir yn cael ei dwy'n a wedi'n cael ei cholli ar y llawr gan. Sy'n knock on. Dan Byfri, a dwi'n siŵr dyna fydd diwedd y gêm. Ie, mae'r chwiban wedi mynd. Glynebwy sydd yn symud i frig tabl Super Rygbi Cymru efo ail hanner dinistriol y sgôr terfynol yma yn Stadiwm Jin y Glas, Glynebwy 40, Llanymddyfri 22.